mũthikĩrĩria wakwa oro rĩngĩ reke ngũnyite ũgeni ah, nĩ kahinda kangĩ twaheo nĩ nyina nĩgetha tũthiĩ na mbere mĩtabarĩre ĩno itũ njega twendete ya ũndũire witũ wa mũgĩkũyũ thĩinĩ wa diaspora kana handũ harĩa hangĩ hothe thĩinĩ wa bũrũri harĩa itoka cia mũgĩkũyũ ciĩhandĩte Ah, ngwĩhoka wĩ thayũ ona niĩ ndĩ thayũ nyene nĩ agĩtũmenyerere kuma rĩrĩgana na nĩ kahinda kangĩ o kega Ah, tũgũthiĩ na mbere na gũtwarithia ndeto ĩno itũ tũkĩendete na mbere nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na kuũkĩrwo na kũmenya ah, maũndũ marĩa ah, tũngĩenda gũkorwo tũkĩmekĩra mũkonde na nĩgetha makoragwo magĩtũteithia mũno thĩinĩ wa mĩciĩ itũ na maũndũ marĩa mothe tũrĩkoragwo tũgĩka nĩgetha tũkahota gũkĩeherera ndirũ kana bad luck iria ciothe cikoragwo cigĩtumbĩkana na thutha nĩ tondũ hihi wa gũkĩrigwo ũkĩragwo wamenya nĩ wamenya nake mũrigwo akĩrigwo na kaingĩ ndĩkĩmwĩraga mwendi kagwacĩ gatungu nĩ kwa njara koguo ũgĩthiĩ na mbere na gwĩthikĩrĩria maũndũ maya mega tũgĩkoragwo kana ngĩkoragwo ngĩkĩmwĩra wakĩhota gwĩteithĩka na nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũkĩrũnga na maũndũ mothe nĩ magũkorwo me mega rĩu oro rĩngĩ ndĩkĩmwĩra ngari ta kĩrĩ namba nĩ ya mũici niĩ ndagĩcaria marĩtwa makwa njĩtagwo mwangi wa mũirũrĩ na ndĩ ndĩ mũcera ah, wa mbarĩ ya mwenda na nĩ hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa ah, njiugaga ah, nyonaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ rĩiyũrĩtie ciande rĩrorete baireni o mũthenya ah, nĩ njugaga nĩ thayũ rĩu ũmũthĩ nĩ ngwenda tũkĩingĩra ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha ah, tũkĩingĩra tabarĩra-inĩ itũ ĩrĩa ndakĩ na- ndaikĩte harĩa ng'enda-inĩ na ngakĩmwĩra nĩ tũgũkĩgĩa na ba- na tabarĩra ya gũkĩenda gũkĩmenya maũndũ merĩ matatũ Ah, tũgũthiĩ tũthiĩte oro kahora kĩmwĩraga ihenya rĩa mũthuri nĩ kwengea na no tũragĩthiĩ tũkĩhutĩtie nginya hĩndĩ ĩrĩa tũgakĩgomania kĩragwo eh, ndũngĩkĩrĩkia eh, rũgendo na ikinya rĩmwe mũndũ athiaga wakinya ikinya rĩmwe ikinya rĩngĩ na rĩkĩmwĩraga ndeto ĩno nĩ ya nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ itũ nĩgetha tũkoragwo onawe kaũndũ karĩa ũngĩkorwo ũngĩenda kuongerera kĩmenyo ũmwe nĩ kĩmwĩra na gĩtũire ũgakĩongerera nĩgetha tũge- tũgĩtumaga mũgathĩ tũkĩwĩkĩraga ciũma nĩgetha mũgathĩ wakĩihũra ciũma tũgakĩanjia gũkĩgayana ũmũthĩ nĩ ngwendaga tũingĩre tũrore ah, maũndũ merĩ kana matatũ nĩ ndona hena ciũria cikĩũrĩtio haha nĩ andũ aigana ũna na ũmũthĩ kũringana na ũrĩa ndakĩmwĩrĩte harĩa ngenda-inĩ ngwendaga tũrore ah, number one Ah, mũirĩtu wa kĩero gĩtune kana mũtumia wa kĩero gĩtune oimaga kũ aciaragwo nĩkĩ na ũhoro ũcio eh, ũmenyekaga atĩa nĩ wa kĩero gĩtune nake mwanake wa rũnyaga ũcio nake nĩ opposite wa mwĩrĩtu wa kĩero gĩtune mwanake wa rũnyaga amenyekaga nakĩ kana akoragwo eh, ũhoro ũcio ũkiumana na njĩra ĩkoretwo ĩkĩhiana atĩ tũgũcoka tũhutie ciũria ingĩ igĩrĩ ithatũ cikĩũrĩtio haha nĩ eroreri na nĩgetha tũkĩhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kwĩmenya mũno nĩ kwĩmenyera mwĩre tabarĩra ĩno mũno nĩ kwĩmenya nĩ tondũ maũndũ maingĩ twakĩreheirwo nĩ mũthũngũ nĩ mega ndĩkĩmwĩra tũkĩoe marĩa mega na marĩa mataragĩtũguna matarĩ na kĩguni ah, tondũ kĩragwo mkosamira ni mtumwa Ah, o ta ũrĩa mũkĩigua nĩ kĩendaga gũkĩmũririkania ũrĩa mwaiguire kamaro akiuga gũtirĩ mũthũngũ na mũbĩa othe no athũngũ Eh, ndigũkĩenda gũkĩrika mũno na wagĩcoka ũgagĩtuĩka atĩ eh, we ũngĩaga gũkĩmenya na ũmenye rũthiomi rwaku eh, we ndũkĩrĩ njĩra-inĩ ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire na gũkorwo tondũ ndũngĩmenya maũndũ ma mũndũ ũrĩa ũngĩ we ũtamenyete maũndũ maku kana ndũngĩhota gũkĩruta mũndũ ah, gĩtingĩ ritho kana kĩhuti ritho we ũtekuona kana we wĩna gĩtingĩ kĩu ritho rĩaku Rĩu ũmũthĩ nĩ gũkĩendaga tũkĩhutie ndeto icio ndakĩamba gũkĩgweta tũkwambĩrĩra na mũirĩtu wa kĩero gĩtune Eh, mũirĩtu wa kĩero gĩtune oimaga kũ na nĩkĩ gĩtũmaga ndeto ĩyo yoneke na ũhoro ũcio ũngĩkwo atĩa nĩgetha ũkĩrutĩrwo igongona nĩgetha ũhoro ũcio ũgĩkorwo eh, mũndũ ũcio nĩ agĩcoka ah, gũkorwo ndaretwo mwĩrĩtu wa kĩero gĩtune Eh, mwĩrĩtu wa kĩero gĩtune eh, nĩ mũndũ ũkoragwo agĩka ngero nene mũno nĩ tondũ ndamenyekaga Ah, nĩ andũ aingĩ mũno morĩtie haha nĩndĩrona ciũria nĩ ta ithano no mwĩrĩtu wa kĩero gĩtune morĩtie mwĩrĩtu wa kĩero gĩtune ngĩmenyeka atĩa mwĩrĩtu wa kĩero gĩtune ndamenyekaga tondũ ti rangi akoragwo ahakĩtwo harĩa kĩero-inĩ atĩ rangi mũtune nĩgetha akamenyeka kana haha thithi aca Mũirĩtu wa kĩero gĩtune akoragwo e mũndũ very dangerous na amenyekaga nĩ ũndũ wa gũkorwo andũ arĩa oragĩte eh, gwagĩtuĩka akĩnyitana na mwanake makĩnyitana ma- makĩhikanie eh, gwagĩkorwo atĩ eh, mũthuri ũcio wake ndanagĩikara mũno nĩ akua a- akĩnyitana na ũngĩ ningĩ agakua mũirĩtu wa kĩero gĩtune amenyekaga kana arĩa matamenyeka nĩ makoragwo mekĩte ngero ya kũraga athuri mũgwanja gũtuĩkaga angĩrĩkia kũraga athuri mũgwanja eh, na andũ ũcio nĩ andũ aingĩ mũno hĩndĩ ĩyo rĩu nĩguo acokaga akahana agakorwo a- akĩhana ta irĩtu aya angĩ nĩ tondũ nĩ ahingia ũrĩa eh, athĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩhingia kwoguo eh, athuri nĩ magĩcemanagia ma- eh, magĩkĩona mũndũ ũyũ nĩ akĩũragire nĩ akĩũraga wa mbere wa kerĩ wa gatatũ eh, ma- makiuga akĩũraga wa gatatũ kana wa kana magĩcokanĩrĩra magakĩrora igongona rĩu ũrĩa rĩkĩrutagwo na agakĩrutĩrwo igongona rĩu ah, hagakĩgĩa na ng'ondu ĩgũitwo thakame Ah, na nĩgetha rĩgwĩtarĩria ũrĩa rĩgĩthiaga na nĩgetha ũhoro ũcio ũkahorerio na agagĩkorwo nĩ agĩtuĩka mwĩrĩtu nomo rĩu nake mwanake wa rũnyaga onake rĩu noguo agĩkaga mwanake wa rũnyaga nake ahikia mũtumia kĩiguaga hihi mũndũ arahikire mũtumia arakua ahikia ũngĩ ũrakua ahikia ũngĩ arakua rĩu nake agĩkoragwo ah, makĩrongoreirio gũkĩũraga andũ mũgwanja no mũhaka makoraga andũ mũgwanja okorwo nĩ mũtumia akoraga athuri mũgwanja nake mwanake wa rũnyaga akoraga atumia mũgwanja rĩu hangĩgakinya hau ha gũkĩũraga atumia mũgwanja na athuri nĩ magĩcokanagĩrĩra toguo ndakĩgweta magakĩrora nĩ atĩa kũngĩkwo nĩgetha andũ aya magĩtiga gũthiĩ na mbere na kũũraga andũ eh, andũ aya monekaga nĩ ũndũ wa kĩĩ nĩkĩ gĩtũmaga mũirĩtu wa kĩero gĩtune oneke kana mwanake wa rũnyaga oneke eh, andũ aya nĩ gũciarwo maciaragwo na hĩndĩ ĩrĩa maraciarwo eh, mũgĩkũyũ ndakoragwo na magongona merĩ eh, nĩ gũtuĩkaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ aya magĩciarwo rĩngĩ eh, ithe na nyina kũrĩa marĩ nĩ gwakĩrĩ na hihi macakaya kana mũndũ ũkuĩte na tondũ rĩu no igongona andũ mekĩendaga gũ- gũikara thikũ mũgwanja makamba gũgĩtheria eh, matanakĩamba gwĩthiĩ gũkĩgĩa na magongona magongona nĩ maingĩ nĩ mwĩra magongona nĩ maingĩ ona rĩa mũciĩ igongona rĩa mũciĩ rĩa mũthuri na mũtumia akĩmenyia menya wakĩrigwo akĩrigwo eh, ndĩgĩthiĩ ndĩgĩciunĩte rũkomo Ah, igongona rĩa mũthuri na mũtumia nĩ igongona rĩkoragwo rĩ igongona inene mũno na rĩu nĩrĩo rĩtũmaga atĩ mangĩkorwo na igongona rĩu rĩa ngwatanĩro ĩyo ya mũthemba ũcio eh, ma- magĩe na mwana na nĩ moima macakaya na kwĩna mũndũ wao ũkuĩte ũguo nĩ ta kuga matwara gĩkuũ kwao nyũmba na nĩkĩo kwĩragwo kaingĩ eh, andũ arĩa mamenyanagĩra kana makonanagĩra ah, ma- ma- mathiko-inĩ magathiĩ makahikania na mangĩgĩthiĩ makĩgĩa na ngwatanĩro ĩyo ya igongona rĩu rĩa mũthuri na mũtumia ndaiga ngwĩthiĩ nĩ gĩcinĩte rũkomo Ah, kĩmenya kĩmenye ũkĩrigwo nĩ ũkĩũria Eh, mangĩthiĩ magĩcoke magĩciare mwana ũcio mwana ũcio angĩkorwo aciarwo e mwana wa mũirĩtu agakorwo e mwana eh, wa kĩero gĩtune na angĩkorwo aciarwo e mwanake agakorwo e mwanake wa rũnyaga rĩu nĩ magĩkorwo na ngero ĩyo nene eh, nĩ makorwo na ngero ĩyo nene ya mũthemba ũcio atĩ hĩndĩ ĩrĩa tondũ mũndũ ũcio aciarĩirwo n- aciarirwo nĩ andũ aciari ao kana eh, arĩa makĩmũciarire moima mathiko kana ma- moima kũndũ maomborezi kana kũndũ kũracakaya na magĩkĩrega gũgĩ- gũgĩeterera nginya mũndũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa agagĩthikwo macoke metherie meterere thikũ mũgwanja thikũ icio mũgwanja maregire gweterera icio nĩcio kĩrĩa megũciara makoraga kwoguo hau nĩho eh, harokĩra thikũ icio mũgwanja nĩ tondũ eh, a- airĩtu acio magĩciarwo kana mũirĩtu ũcio waciarwo kana mwanake ũcio waciarwo eh, akanjĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa agakĩigana eh, nĩ akoraga andũ mũgwanja na horo ũcio ũngĩkorwo athuri matikĩũrorete nĩ wakorwo ũkĩrehete hathara mũno thĩinĩ wa mũciĩ na nĩ andũ magĩkorwo me very dangerous nĩ tondũ ah, hĩndĩ ĩrĩa akĩũraga andũ mũgwanja na akĩo angĩ akĩũraga andũ mũgwanja acio nĩ andũ aingĩ mũno na makĩrĩ kuo mwana kĩigua na kĩũria kĩu nĩkĩũrĩtio nĩ andũ aingĩ mũno ta andũ magana matatũ no ndĩrakiuga ah, ngũgĩeterera andũ makĩrĩkie gũkĩarĩkia tabarĩra wiki ĩngĩ ĩrathirire Ah, ndaĩkiuga ngwĩkĩra kĩũria kĩu hamwe nĩgetha mũndũ wothe ũrakoretwo akĩenda kũmenya mwĩrĩtu wa kĩero gĩtune oimaga kũ na onekaga atĩa na mwanake wa rũnyaga o- onekaga kũ na oimaga kũ nĩ ũkuũkĩrwo na nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkorwo atĩ nĩ tũremenya eh, na tondũ eh, te- tene mũno na ti tene hĩndĩ ĩrĩa ah, mũirĩtu ah, ahikaga kana mũirĩtu ahikaga kana mwanake akĩhikania ah, nĩ tondũ mwanake agũranagĩrwo nĩ ithe ah, eh, ithe kana mũciari waku nĩoĩ na nĩkĩo kaingĩ moigaga ũkĩenda kũhikania ũkoragia ũkoragia aciari aku kana ũngĩhikania kwa mũndũ mũna nĩ gũkorwo kwĩ- kwĩna kwĩna thĩna kana no ũkorwo hihi kwĩna maũndũ makoragwo me kũu kana hihi andũ acio nĩ arogi rĩu mũciari waku nĩa- nĩ- nĩangĩakwĩrire tigana na kũndũ kũu nĩ tondũ rĩngĩ nĩ akĩrĩ na kahiga gakorwo gatikĩagaragwo nĩ maĩ na ũgĩkorwo ũkĩendete mũirĩtu wa kũu ũkemena eh, mũciari ũngĩkwĩra kũu ti kwega tiga gũthiĩ kũu no rĩu andũ matiũragia na hau nĩho wa mbere haga kĩrathimo thĩinĩ wa mũciĩ ũngĩra kũria mũciari waku kana hihi kũrĩa ũrahikania na wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩhikania ũcoke ũkanjĩrĩria kuona maũndũ nĩ ũkahĩngĩcĩka mũno na eh, ũtũũro waku na mĩikarĩre yaku na bamĩrĩ yaku nĩ ĩgakorwo ĩtarĩ mĩkinyanĩru na nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ we nĩ waregire gũkĩũria ũgĩthiĩ tondũ rĩu andũ marendana thikũ ya mbere ya kerĩ nĩ mekire ũhiki ya gatatũ eh, nĩ nĩ makĩgĩire na ciana na makanjia gũikarania na andũ acio korwo na matinakĩhota ma- ma- matinahota gũthiĩ nginya kũhoya kĩrathimo na ũguo nĩ kuga nĩ mereherera ndirũ thĩinĩ wa mĩciĩ yao ũguo ngwĩciria nĩ mwaĩ kuokĩrwo na nĩ mwakĩona um, mwanake wa kero gĩtune mwa- mũirĩtu wa kero gĩtune mwanake wa rũnyaga eh, kũrĩa ndeto ĩyo yumaga na nĩ wega tũgakĩũragia eh, aciari aitũ tondũ kana angĩkorwo aciari aitũ matirĩ ho gũkĩrĩ mũhĩrĩga kana mũndũ angĩhikania kana nĩ kwarĩ na kaũndũ kwarĩ kũu kana kwĩna mũndũ wagĩkuaga kũu eh, mwanake igua bamĩrĩ ng'ima thiĩte ka wipe out andũ acio othe eh, o mũndũ ahikania kũu kana mũndũ wahikĩra mũirĩtu wa mũthemba ta ũcio agagĩkua hena mwa- mwanake ũmwe ah, ndĩkĩmũĩ na kĩmwete marĩtwa tagwo Patrick wa Rũingĩ nĩ aranjũrĩtie ngerie kũingĩra hanini ha kĩrĩa gĩtũmaga anake aitũ manyue njohi eh, maikare kũrĩa mĩtaro-inĩ mwana ona ngiona gũkũ rĩu gũkũ tũragĩikara diaspora gũkĩrĩ na andũ mekwenda ũteithio mũnene mũno na maũndũ maingĩ macũngagĩrĩra eh, gũkĩnyua njohi magagĩtuĩka wa mũnyota na njohi ĩyo ĩgathiĩ ĩgatũma nginya mũndũ atige wĩra agakĩhanaga eh, nginya mũndũ ũcio ahana zombi Ah, nĩ ũndũ wa maũndũ makonainie na ũguo ndĩroiga Ah, kaingĩ twaragia maũndũ maya nĩ tondũ nĩmo macũngagĩrĩria tutiugaga nĩ 100% no nĩ mamacũngagĩrĩria mũno mũno mũno mũno mĩikarĩre-inĩ itũ ũkĩona mũndũ nĩ aranyua njohi ũkamenya hihi eh, kwao okorwo nĩ ithe akĩgũra na atwarire njohi tondũ hihi kũu andũ nĩ magĩthomire mũno nake kũrĩa akĩagĩrwo nĩ gũtwara njohi mũhĩrĩga waku na nĩ ũkĩnyuaga njohi magakĩũragia atĩrĩ njohi itũ rĩ nĩ yakĩrĩgire gũkĩrehwo na mũirĩtu nĩ mwaire koguo rĩu njohi ĩyo rĩ ĩrĩnyuagwo kwanyu

gũkĩragwo ah, njohi kĩoho kĩa njohi kĩohoragwo na njohi no mwaka mũtware njohi ĩyo eh, rĩngĩ ĩtagĩtwarĩtwo nĩ andũ arĩa marĩ na hau kabere ah, kana we kũrĩa ũgũranĩte ndwatwarire njohi eh, kana hihi a- andũ aingĩ nĩ magĩkoraga kũrĩa ũkĩhikanĩtie eh, kana kũrĩa we ũrathiĩ ũkĩgũrana njohi ndĩkĩnyuagwo kũu no njugaga ũcio ũrathiĩ kũgũra ũcio ũra- ũrakwenderia mũirĩtu ithe wa mũirĩtu angĩkorwo ndakĩnyuaga njohi mũhĩrĩga njohi nĩ ya mũhĩrĩga nĩ ĩtwarwo hati kwa mũndũ ũmwe wa mũhĩrĩga eh, ũkũhingia nongorio ĩyo ndamwĩrĩte rĩtwa nongorio eh, nongorio riumaga na rĩtwa nongorio kĩrĩa gĩatũmire ndege gwĩka ah, eh, igongona rĩa mũthemba ũcio nĩgetha rĩtuĩke igongona rĩa kũrĩka nĩ tondũ hĩndĩ ciothe hatarĩ na Ah, ndeto ĩyo ya nyanja ya njohi mũkũrĩkana nginya na kũrĩa kana ya galili eh, njohi nĩ yagĩthondekirwo nginya nĩ kristo we mwenyewe na igongona rĩkĩagĩra na rĩgĩthakara mũno tondũ na nĩ mũkĩũĩ handũ hatakĩrĩ na ndeto igongona rĩtigĩkoragwo rĩkĩrĩ ithaka rĩkoragwo eh, ya kuohithania kaingĩ rĩkĩmwĩraga ti kuoha yohaga mũndũ nĩ kwĩrwo twerirwo nĩ nĩ- nĩ- nĩ mwena ũyũ ũngĩ atĩ nĩ kuoha yohaga andũ no Eh, njohi nĩ kuohithania yohithanagia mũciĩ ĩkaũtua kĩndũ kĩmwe maũndũ marĩa mothe mweka makohithanie na njohi na hau nĩho kĩrathimo gĩkiumaga Eh, njohi nĩyo ĩrathimaga na ti njohi cia cuba nĩ njohi ya mũratina nĩ tondũ ndakĩmwĩre njohi ya mũratina ĩthondekagwo na maĩ ĩgathondekwo na na ũkĩ na ĩgathondekwo na kĩratina koguo kĩratina nĩ mũmea ũkĩ ũkiumaga he njũkĩ na maĩ nĩ marĩa tũkĩhũthagĩra o mũthenya o mũthenya koguo hau hatirĩ na chemicals Ah, no rĩu nĩ tondũ andũ aya a biacara nĩ magĩũkire magĩtũrehera a Jameson ya Jack Daniel ona ona ngĩrigagwo kaĩ hatakĩrĩ na njohi ĩmwe ĩgĩtagwo eh, mwangi kana ĩgagĩtwo wa mbũgũru tũkĩiguagwo njembe sona Ah, maũndũ macio no tũragĩthiĩ tũkĩrorete nĩgetha eh, tũgakĩmarũmĩrĩra na tũgagĩkorwo tũkĩrĩ eh, makĩrĩ mega na makĩrĩ mathaka nĩ tondũ ũgĩkũyũ ndĩmwĩraga kaingĩ nĩ ũndũire na ũndũire nĩguo ũngai nĩ tondũ Ngai nĩwe ndũire ngwĩciria na mwana kiugo rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo Ngai nĩ ndũire na nĩwe tũtũragĩra nĩ tondũ ona ithuĩ eh, tũkĩrĩ andũ ake tũkĩrĩ ciana ciake kwoguo ndũire na ũndũire ndũire nĩ ngai na ũndũire wĩ thĩinĩ wa ndũire kwoguo nĩkĩo tũikaraga twĩ thĩinĩ wa ndũire nĩwe ngai nĩgetha tũgaikara matukũ maingĩ nĩgetha tũgatũra tondũ ndũire na ũ- na ũndũire nĩ gũtũũra ngacoka ngĩrĩkĩrĩria no ngĩkenda gũkĩgweta ah, andũ aingĩ nĩ magĩkiugaga hihi marĩtwa marĩa wakĩheirwo ũgagĩtwo Patrick kana ũgagĩtwo James kana ningĩ gĩtagwo James tondũ andũ a magĩũka kũrĩa nĩ makĩremirwo nĩ gũcenjia rĩtwa Mwangi makĩona ruo ũndũ ũrĩa mũnene kana mwega mangĩka nĩ gũtũbandĩka rĩtwa rĩngĩ na andũ magĩtuĩka converted ũrĩa gwagĩthire andũ aingĩ nĩ mũkĩoĩ hĩndĩ ya mũthũngũ na ingĩenda gũkĩrĩkĩrĩria nĩ atĩ eh, njuge rĩtwa James eh, nĩ rĩtwa rĩa kĩyahudi na na na acio rĩu nĩ- nĩ- nĩ ta waheo rĩtwa rĩa guka wa mũyahudi mũndũ ũtoĩ na rĩgatuĩka nĩ itheru mũno eh, rĩtwa James rĩgatuĩka nĩ itheru mũno gũkĩra rĩtwa mũirũrĩ rĩrĩa riumanĩte na kĩhumo gĩa kũrĩa we waimire ũrĩa wagũciarire nĩwe mũirũrĩ eh, ũcio agagĩkinyangĩrĩrio agagĩtuĩka ũcio ti mũtheru na nĩwe wakũrehire thĩ ĩno nĩwe ũtũmaga ũhihie eh, nĩwe ũgĩtũmaga wĩke maũndũ marĩa mangĩ mothe wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩka no rĩu tũkaheo rĩtwa rĩrĩa rĩa mũndũ ũgwĩtwo James ũgetwo guka wa mũndũ ũtoĩ wa mũyahudi tondũ angĩkorwo mũirũrĩ ngĩtagwo mũirũrĩ ũcio nĩ yawa no rĩtwa James ũcio nĩ mũyahudi guka itoĩ kana baba itoĩ wa mũyahudi na agagĩtuĩka rĩu James nĩ mũtheru mũno mũno mũno mũno no mũirũrĩ rĩ we ndakĩrĩ mũtheru tondũ eh, nĩ nĩ mũĩ kũ tũgakĩona rĩu tũ- tũtikũ- tũtikũ- tũtikũmenwo twĩmene rekei twĩyethe na tũkamenya marĩtwa maya twaheirwo nĩ nĩ- nĩ mũthũngũ eh, akĩendaga hĩndĩ ya colonization gũtũ convert nĩgetha akĩhote gwĩka maũndũ marĩa akĩendaga na hĩndĩ tũkinyĩte ah, kahinda ga kwĩ- ga kwĩyetha ndĩmwĩraga ah, ciana na nĩkĩo kaingĩ ũrona anake athuri anini nĩo marariũkia ũhoro ũyũ wa gĩkũyũ kĩrĩra ti mbuĩ na ciana nĩcio ciracokia maithe mao itĩ-inĩ nĩgetha mathamake nĩ tondũ ti maithe maitũ tondũ rĩngĩ maithe maitũ matikĩrĩ muoyo nĩ magĩthire o kiri-inĩ eh, no hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na mwana wa mũtua thoguo koguo hĩndĩ ĩyo nĩ wokĩria thoguo na thoguo nĩ anjia gũthamaka rĩngĩ na hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ rĩu tũgũkorwo tũgĩtigĩra ciana icio maũndũ maya ciana icio citũ cigĩkinya ha gĩkĩro gĩkĩ tũgĩkinyĩte nĩ tũgakorwo tũkĩgomania na hĩndĩ ĩyo nĩguo rũĩ rũgacoka mũkaro na nĩguo tũkamenya harĩa mbugi yatereire mũriha tũkwamba gũkinya hau tabarĩra ya ũmũthĩ na nginyagia hĩndĩ ĩrĩa nyene egũtũhe kanya kangĩ kwĩragwo ũtatiga ndakora njĩtagwo mwangi wa mũirũrĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda kĩrĩnyaga nakĩo kĩrogwataira kĩrogwata